א גוטן טייערע אידן און ברוכים הבאים צו צווישן אונז נאמבער דרײַ און דרײַסיק מיט ר' יוסף זאב בראווער, א גוטן ר' יוסף זאב. א גוטן ר' פנחס און א גוטן אלע טייערע חשובע צוהערער. סאו ר' יוסף זאב, ס'איז אריינגעקומען א שאלה אויף א תשובה וואס איז שוין אפאר מאל געגעבן פאר אפאר אישוס וואס מענטשן האבן אריינגעשיקט, וואס די, לאמיר נישט איבערגיין יענע שאלות, נאר די תשובה פון די אלע איז געווען אז ס'האט צו טון מיט דיפרענשיעשן. כ'האב עס גוט געזאגט? דו זעסט? דו אליין ביסט נישט אין חכם צו זאגן וואס צו זאגן. יא. דיפרענשיעישן, דאס טייטש אז ווען א מענטש גיסט זיך צוזאם מיט זיין ארומיגע, און יענער האט א מער השפעה ווי ער דארף צו האבן אויף אים, אויף זיין מוטס, אויף זיינע גיסטעס, אויף זיינע פרעפרענסעס, אויף וואס ער וויל, אויף וואס ער וויל נישט. דאס הייסט, ער פארלירט דעם אייגענעם זיך, דעם אייגענעם געשמאק, די אייגענע נטיות, די אייגענע געברויכן, ס'ווערט זיך צוזאמגעגאסן און אויסגעמישט מיט ארומיגע. אקעי. איז אריינגעקומען א שאלה פון עמיצן א בחור, וואס ער זאגט אז ער מוטשעט זיך מיט דעם, ער מוטשעט זיך מיט א קעיס פון דיפרענשיעשן, און ער וויל עצות, טיפס למעשה, וויאזוי מען קריכט ארויס פון דעם. פשוט די, ער וויל ארויסקריכן, ער וויל מער דעפיינען זיך און יענעם, זאל פארשטיין קלאר, איך בין דא און יענער איז דארט, און אויף תכלית, אויף למעשה.

האסט שוין געטון די ערשטע סטעפ. וואס?
געפרעגט די שאלה? די ווייסט אז די ווילסט ווערן מער דיך און די האסט געפרעגט די שאלה. אהא.
סאו דאס איז די ערשטע זאך. פון דארט הייבט עס אן אריינגיין צו די שמועס פון אויף ווי ווייט ביסטו רעדי זיך אליין צו קאנפראנטן, אויף ווי ווייט ביסטו רעדי צו פעיסן ווער דו ביסט אזוי ווי דו ביסט, אן בלעימען אנדערע, אן ארויפלייגן אויף אנדערע, אן קוקן אויף אנדערע. דאס איז די ערשטע סטעפ. און איך זעה מענטשן וואס האבן לאו לעוועלס אוו דיפרענשיעשן פאר וואט עווער ריזן, דאס איז זייער נאמבער וואן שווערסטע זאך, ער קען זיך נישט אליין זעהן, ער זעהט זיך נישט. יא, כדי זיך צו קענען זיך מגדיר זיין דארף מען זיך קענען אנקוקן, און דו זאגסט אז די עיקר שוועריקייט אין אזא פאל איז זיך אליין באמת צו זעהן. יא. אקעי.
וואס וויל איך אליין? ווער בין איך? וואס וויל איך? לייג אוועק די מענטשן מיט לאו לעוועלס אוו דיפרענשיעשן. טשעינדזשן זיך אגאנצן צייט לויט לעבן וועם זיי זענען. אין אנדערע ווערטער, חזל זעסטו אויך, יא, און דו ווילסט צוריקגיין צו די סאבדזשעקט, אסאך מאל איך טראכט וועלכע חזל'ן רעדן פון די סאבדזשעקט, איז איינע פון די שטארקע זאכן וואס מיר געבן א קומען אויף איז אלטע פריש מן הצבי.

יא, ביי די חסידות פירט מען זיך אויף אזוי, ביסטו יעצט געקומען מיט זיי, ביי דיך פירט מען זיך אויף אנדערש, זינג מיט מיט זיי זייער ניגון פון קידוש, ווייסט איך מיין כאילו. אבער ר' יוסף זעה, ווייל תפרש מן הציבור זאגט אויך אז ס'איז דא א מענטש וואס האט די אפשן זיך אפצושיידן מן הציבור, און וועגן דעם דארפן אים חזל זאגן טו עס נישט. דאס איז עקזעקטלי ווי מיין פוינט, כ'האב אריינגעטראכט. ברוך שכוונתי.
אל תפרוש מן הציבור, די. די די די מענטש וואס דאס איז די דיפרענשיעטעד מענטש, די מענטש וואס איז מחיוב ליב צו האבן דעם אייבערשטן און גלייבן און אנטון תפילין און היטן שבת, יא? קענסט נישט יוצא זיין מיט יענעם? יו איך האב געזען א גוט ווארט די וואך, איינער האט געזאגט אז רוב פוסקים האלטן אז מען דארף נישט זיין אליין נערוועז, מען קען אויך יוצא זיין מיטן מאכן נערוועז א צווייטן וכן האגן. וואו געוואלד ני. פארשטייסט?
איז סתם סתם א דזשאוק. למעשה די מענטש וואס דו ביסט א א מענטש פאר זיך וואס דו גייסט דארפן אפגעבן דין וחשבון פאר דיינע זאכן און די רבונו של עולם ווארט פאר דיין יש מאין רבו און פאר דיין בורא נפשות און פאר דיין קרישמע בזמנו און דיין תפילין און דיין שבת איז דאס וויל די דאס איז די די מענטש וואס אויף דעם זאגט חזל דו טייל דיך נישט אפ פונעם ציבור, דו מענטש זיי צוזאמען מיטן ציבור, אין אנדערע ווערטער פון חזל, און נאך איך געדענק נישט פונקטליך אלע אנדערע מיני זאכן וואס כ'האב געטראכט אויף דעם, דאס איז מיר פשוט היינט ארויפגעקומען ווען כ'האב געטראכט אויף די סאבדזשעקט, אז ס'שטייט די אל תפריש מן הציבור ממילא אויף דעם. אבער מער ווי דעם דארפסטו נישט, יא שטעל דיך צו צום ציבור, אבער וואס איז געשען מיט מענטשן וואס זענען לולא בדיפרענטשיעשן, זיי זיי זענען נאר די חלק פונעם ציבור, זיי זענען נישט א מענטש, כאילו ס'דא עשרה מספרלם דא, זיי האבן זיך צוזאמגענומען צו דאווענען א מנין, ס'דא צען מענטשן וואס יעדער איינער פון זיי איז היינט אויפגעשטאנען און ער גלייבט אין אייבערשטער און ער טוט זיין מצוות און זיין קרבת אלוקים און אלע זיינע זאכן, און ער שטעלט זיך צוזאם מיט נאך צען מענטשן צו זאגן יש מ רבא ברכי דאווענען מיט מנין, און א מענטש וואס עקזיסט בכלל נישט איז דארטן אזוי ווי א, איז דארטן, איז נישטא קיין צען מענטשן, פארשטייסט וואס איך מיין? נישטא קיין מנין. נישטא קיין מנין אויב איז נישטא קיין צען מענטשן, סאו אין אנדערע ווערטער. שטעל דיך צו צו וועם דו דארפסט דיך צושטעלן נאר ווען דו דארפסט דיך צושטעלן נאר וויפיל באט טויש דיך נישט און ווער נישט אויס ווען דו ביסט לעבן יענעם בלעים נישט יענעם און גיב נישט יענעם דעם גאנצן קרעדיט לייג אן דיך איז נישט דא גארנישט דער דער למשל דער וואס האט אראפגעלייגט מיט דעם חבר בדרך כלל ווען א מענטש ווערט אינגאנצן פארלוירן פאר יענעם כאילו

ערשטע נקודה זאגסטו האט ער שוין געטוען אז ער האט געפרעגט די שאלה. יא. אקעי.
יא.
און פון דארט און ווייטער זיי רעדי צו פרעגן די זעלבע שאלה אפילו ווען ס'איז דיר נישט געשמאק אפילו ווען ס'איז דיר סאך גרינגער זיך צו געבן אזוי ווי א בייג אריין אונטער אנדערע און בטל ווערן אונטער אנדערע אפילו דעמאלטס זאלסטו דיך נאך אלץ קאנפראנטן און פעיסן און זעהן ווער דו ביסט, און צווייטנס טויש דיך נישט כאילו. ווער נישט איינער וואס דו ביסט נישט. ווער, אה, אויך זייער א שטארקע פוינט, ווער נישט איינער וואס דו ביסט נישט, און אויכעט האב נישט די ניד זיך צו טוישן יעדע רגע אויף יעדע זאך, דו זיי דו וואס שטעלסט דיך צו צו אנדערע זייער גוט, און אויכעט קענען קענען טראכטן.

די זיי דא יעצט און מאך דיין דעסיזשען, דאס איז די, איך האב נאכנישט געטראפן די פונקטליכע, איך וואלט געזאגט חסידישע אדער מוסר'דיגע ווארט אויף דעם, וואס דאס מיינט דיפרענשיעישאן, אפשר קען דער ציבור ארויסהעלפן מיט דעם, אבער. נאך א נקודה וואס איז זייער פשוט, אויב איז באמת לעיק אויף עכטע שווערע לעוועלס וואס דער מענטש עקזיסט נישט און ער ממש האט ממש צער, זאל ער רעדן מיט א פראפעשענעל, רעדן מיט א טערעפיסט וואס קען אים העלפן טרעפן זיין זיך אליין. די נומבער אגב איז טרי פאר סעווען פאר סעווען זירא עיט וואן פייוו וואן. די יוסף זאב האט געזאגט אז די ערשטע נקודה האט ער שוין געטון אז ער האט געפרעגט די שאלה.

קוק וואס איך זעה, ס'איז דא טערעפיסטס אוט דער, ס'איז דא זינגערס און שפילערס און קאמפאוזערס אוט דער, יא, און דא דא אזא מין סארט שאלה, איך ווייס אפילו נישט פונקטליך צו ס'איז א שאלה פאר א קאוטש אדער א טערעפיסט, אבער קוק, ס'איז דא לאמיר עס אויפברענגען. קען זיין יענער ווייסט אז איך האב אויך אביסל שייכות צו זינגען, איך בין דאך דאך א שטיקל בעל מנגן און בעל תפילה, איך האב ארויסגעגעבן אפאר מאל ניגונים. אהה, יא יא, ס'מאכט סענס.
ווייסט איך אליין. שוין, במאמר המוסגר, איך אליין פלעג אמאל טראכטן בכלל נישט ארויסצוגעבן קיין נגינה אדער בכלל נישט צו זינגען אין ערגעץ, ווייל איך האב נישט געוואלט ס'זאל אריין טאטשן אין מיין.
ספעשעלטי. יא, ספעשעלטי פון טעראפי. אבער וואס זאל איך טון, כ'האב מיך נישט געקענט איינהאלטן, און ווען א מענטש האט א טאלאנט וויל ער ס'זאל ארויסקומען אזוי ווי יענער מיין איך שרייבט טאקע דא די שאלה. דאס איז עקזעקטלי און די שאלה. ער האט א טאלאנט פאר קאמפאוזן נגינים, און געוויסע פון די ניגונים וואס יענער קאמפאוזט זענען זייער זייער שיין, ס'טייטש אז נישט נאר ער מיינט אזוי נאר אויך די ארומיגע און אנדערע מענטשן וואס הערן עס, און ער וואלט זייער שטארק געוואלט אז זיינע ניגונים זאלן אנגעהויבן געזינגען ווערן, נאר, נישט ער און נישט קיינער וועם ער קען, וועם ער איז נאנט, האט א רילעישאנשיפ, א קאנעקשאן צו. כ'ווייס אז זינגער, אז שפילער, די פלעצער, די צינורות דורך וועלכע די ניגונים קומען ארויס. איז וואס זאל ער טון? ער פילט שלעכט אז אז ער קען נישט גארנישט אקאמפלישן מיט זיין טאלאנט. וואס קען מען טון וועגן דעם? אה, יוסף זאב, דאס איז א שאלה פאר יוסף זאב די זינגער, און יוסף זאב די טערעפיסט, און יוסף זאב בראווער בכלל. ניין, איך מיין ס'איז ס'איז א שאלה פאר מיין קאוטש חיליק און מיך, לייק וויאזוי קען מען גיין צו די נעקסטע גאול.

איינע פון די ניגונים וואס איך זינג, איך דענק נישט, השם ירחק, איך דענק נישט, איינע פון די זאכן וואס איך האב געזינגען אויף די לחיים טעיפס. לאמיר גיין, לאמיר גיין צו די עצם השאלה. איך מיין אז די שאלה וואלט ווען אפשר געווען רעלעווענט אפאר יאר צוריק, ווען דעמאלטס זענען נאך געווען מער אזעלכע בעליף'ס אז מ'דארף זיין זייער גרויס אדער קאנעקטעד צו גרויסע מענטשן צו קענען ארויסגעבן זאכן. איך מיין היינט איז געווארן א אפענע קליינע וועלט און מיט יעדן קליינעם סטודיאו מיט יעדן לעפטאפ קען מען געבן א ריקארד, ס'איז דא גענוג גענאך פלעצער ווי די קענסט אריין גיין, נעמסט דארטן נישט קיין סאך געלט, די גייסט אריין און די ריקארדסט דאס, איך מיין אז היינט איז שוין סאך סאך ווייניגער ווייל מען קען זעהן אז די די וואס ווען אונז זעמיר געווען קינדער האט מען זיך אנגעקוקט די גרעסטע זינגערס און די גרעסטע איך מיין די מענטשן וואס איז ווייט אנצוקומען צו זיי היינט צוטאגס זיי געבן ארויס אויב געפעלט זיי די קאמפאזישן קענען זיי נעמען אפילו פון בחורים און מ'קען זעהן ווי ווי זאכן ווערן אויסגעשפרייט ס'האט גארנישט צו טוהן מיט די גרויסקייט אדער מיט די ווייטקייט מיט די מינע זאכן ס'איז געווארן א אנדערע וועלט צו קומען ארויס. געשמאק, ס'האט ממש נאר מיט א זאך וואס האט מזל כאפט זיך אויף, סידי איך מיין ניגונים אויף וואס וואס די זיסן בעצם מיר וואס ס'גייט אלס אריין אין א אין א גוטן ניגון אבער וואס מ'האט אריינגעלייגט אלעס וואס מ'דארף אריינלייגן יא ס'בלייבט באגראבן אין די סידי קיינער ווייסט כמעט נישט דערפון.

און ער האט ארויסגעגעבן אפאר, איז ווייס איך אים עלה וגודש, איך ווייס נאר דער תוכן וואס קומט ארויס פון אים, איך שטעל מיך פאר אינעווענדיג קען אים ליגן באגראבן סאך מער, איז ער האט ארויסגעגעבן אפאר ניגונים וואס האבן זיך שטארק אויפגעכאפט, ער האט ארויסגעגעבן ניגונים וואס מאיזה סיבה שהיא איז עס נאך נישט געזינגען געווארן, אבער איך ווייס פון איין אזא ניגון וואס הונדערטער מענטשן קענען, און איך זינג עס אסאך מאל שבת ביי די סעודה, אחר שאלתי, עס איז ערגעץ נישט קיין פסגה, ער האט עס געזינגען, מען איז געזיצן צוזאמען אפאר אידן, איך געדענק נישט וואס עס איז געווען, ווען עס איז געווען. און ער האט געזינגען דעם ניגון ווילאנג יעדער דארטן האט עס געקענט, און ס'איז א הערליכע ניגון, און ס'ווערט געזינגען, איז דאס איז שוין א עקסטרעמע דוגמא פון איינער וואס האט גארנישט געטון מיטן ניגון, ס'איז פארשפרייט געווארן, סאו וואס זאגסטו ר' יוסף זאב אבער? יא, און למשל אויך די זאך אז אפילו ווען איינער איז יא מחליט ארויסצוגעבן די ניגון, קומט עס אויך אן אין איין רגע אין די גאנצע וועלט, מ'שיקט דאך אלעס ארום היינט פון איין עק וועלט צו די אנדערע, למשל דא אויף קול מבשר קענסטו הערן יעדע ניגון וואס קומט ארויס פון אלע עקן וועלט איז טייקע ווי מיד דא. נאכדעם איז דא די כשרונות טאלאנט וואס איז דא דא אסאך מאל אין קול מבשר אדער אין אנדערע פלעצער וויאזוי מען קען ווי מען מאכט א פארמעסט מען שיקט אריין און אויב דיינע זאכן זענען גוט קען מען ווערן קען מען ווערן אויפגעכאפט. נאך א נקודה וואס איך האב געוואלט זאגן איז. סאו די ערשטע נקודה איז נעם אוועק די בעליף, זיין שאלה איז געווען נישט איך און נישט קיינער וועם איך קען זענען נאנט צו גרויסע,
מיין ערשטע פוינט איז קוק נישט אויף יענע וועג, סאו דארף מען יעצט אים געבן א וועג וואס ער זאל יא קוקן, האבן מיר גערעדט פון די כשרונות טאלאנט, און מיר האבן גערעדט פון פרובירן אליין צו רעקארדן, יעצט וויאזוי ביסטו מחליט וואס דו ווילסט רעקארדן און וויאזוי דו ווילסט עס רעקארדן? דארפסט פשוט דארפסט פשוט דיסיידן אדער דו אליין אדער איינער פון דיינע געשוויסטער אדער וועלכע מבין דו קענסט יא אפילו ער איז נישט גאר גרויס ווער ס'האט געזינגען ביי איינע פון דיינע געשוויסטער'ס חתונה אדער ביי דיין קאזינ'ס חתונה הייב אן דארטן און און זיי מחליט אויף איינס אדער צוויי אדער דריי ניגונים וואס דאס זענען דיינע פעיוואריטס וואס דו באקומסט טשילס ווען דו הערסט עס. און קענסט אסאך מאל בעטן יונגע למשל אויב דו האסט א טענט פון קאמפאוזן אבער דו זינגסט נישט אזוי שיין, אויב דו האלטסט אז דו זינגסט שיין דעמאלטס, אדער אנדערע האלטן אז דו זינגסט אויך שיין, געב עס אליין ארויס. זי ווארט נישט אויף קיין זאכן פון קיינעם, און אויב דו, און אויב דו ווייסט אדער דו האלטסט אז דו זינגסט נישט גענוג שיין, טרעף איינעם וואס זינגט יא שיין, אדער וואס דו האלטסט אז ער זינגט שיין און יענער איז מסכים, און מאך עס צוזאמען מיט אים, אזוי גייט דיר נישט קאסטן צו דארפן ארויסגעבן. און איינע פון די זאכן וואס איך זאג אייביג פאר יונגע וואס קומען מיך פרעגן אזעלכע שאלות זאג איך זיי, די נייעס פון גוטע מיוזיק טרעוולט זייער שנעל, יעדער איינער האט ליב צו געבן א שיק ארום און פארציילן פאר יעדעם גוטע זאכן וואס זענען אנגעקומען וואס האט אים געטאטשט זיין הארץ, און מען דארף נישט מען דארף נישט אסאך משקיע זיין און גיין צו די גרעסטע חברה אדער די גרעסטע קאמפאניס אדער די גרעסטע זאך, אויב דו געסט ארויס א עכטע גוטע זאך וואס דו אליין האסט ליב, טויש עס נישט, מאך עס נישט בעסער, קלענער, שוועכער, אנדערש, אדער וויבאלד דו ווילסט זיך צושטעלן, אגב, די פריערדיגע שמועס וואס אונז האבן גערעדט וועגן דיפרענשיעשן, די זעלבע זאך איז דא אין ניגונים, אפשר האסטו א יוניק סטייל. איך וויל דיך צולייגן נאך א נקודה, וואס איך טראכט פאר מיך פערסענעלי, איז אז איך קוק אויף ניגונים זייער אסאך אזוי ווי אין א, עס שטייט אין צדיקים אויך אזעלכע, אבער איך זע עס א געוויסע נקודה פון נביאה, ס'איז דאך נישט דא היינט קיין נביאים, יא? איז דאך נישט דא היינט קיין נביא וואס זאל קענען פארציילן, אבער דער רבונו של עולם שיקט אראפ ניגונים, דורך דעם, דורך יענעם, דורך דעם קאמפאוזער, דורך יענעם זינגער, און ס'ווערט אויפגעכאפט אין כלל ישראל. ס'איז דא ניגונים וואס ווערט אויפגעכאפט פון כיתה א' ביז די גרעסטע איווענטס פון טויזענטער מענטשן זינגט מען די ניגונים, צו ס'איז געווען הנני בידך, צו ס'איז געווען דאס איז קאני לגדל, אזעלכע סארט ניגונים וואס גייט איבעראל והי' נועם פון יענקי דעסקאל, פשוטע ניגונים, נישט קיין סתם חסידישע געשמאקע ווארעמע ניגונים ס'איז געווארן אויפגעכאפט איבעראל, איך קוק עס אפילו ביי הסתרה ביי זיבן אכט יאר צוריק, ס'דא אסאך אזעלכע ניגונים וואס ס'ווערט פשוט אויפגעכאפט, די רבונו של עולם שיקט אראפ א מעסעדזש און כלל ישראל זינגט עס און. עס איז גייט און און כלל ישראל נעמט דעם ענדזשעל איז א געפיל האב איך און ס'שטייט אין ספרים אז די די די מנגנים האבן מיט די פלאץ מיט די שפע פון ווי נביאה קומט ס'שטייט אזא זאך אין ספרים איז ממילא די רבונו של עולם האט דיך אראפגעשיקט דיינע ניגונים דו נעם די ניגונים וואס דו האסט ליב מיט דיין אמת און גיי אראפ איז דא אסאך מאל יעדער יעדער איינער האט זיך א קליינע mp3 פלעיער וואס האט רעקארדער אויף זיך. קודם דו זינג אראפ דיין בעסטע ניגון אויף די בעסטע וועג, ווייז עס פאר וועם דו קענסט יא, פאר וועם דו האסט יא ליב, לערן עס אויס פאר די מענטשן ארום דיר, גיי צוביסלעך ווי מען זאגט פראם די באטאם אפ, פרוביר נישט קוקן אויף די גרויסע תיכף ומיד. סא זייער שיין, קודם דו האסט עס אויף זייער זייער שיין, און טאמער נגינה איז נביא א בחינה פון נבואה, קען זיין אז די יעצטיגע נביאים מיט די ניגונים וואס זענען נאכנישט ארויסגעקומען איז, גיי ארויס פון גלות. ס'איז א מסירת הגעל, אז די ניגונים זאלן באפרייט ווערן פון גלות, זיי זאלן ארויסגיין, ס'זאל ארויסגיין ווי העפיצים מן השכל חיצו, און אויף ווי ווייט ס'וועט גיין, דאס שליגט שוין, שליגט שוין אין די הענט פון די השגחה העליונה, ווי ווייט ס'דארף אנקומען דארטן וועט עס אנקומען. רבי יוסף זאב, פארסט דאך קיין אמעריקע די וואך, איא? האסטו מיטטראגן דיין ניגון און דיין בסירה, די גוטע ווערטער און די גוטע תשובות וואס דו זאגסט אויך קיין אמעריקע, רבי יוסף זאב, אגב,